Esi wòkpɔ lɔlɔ̃ wu gbɔ vɔ le fiẽ me la, eɖo ŋu yi Daavi ƒe nudzraƒe si wòɖɔ nɛ la eyi be yeaɖana nyanyae ku ɖe eŋu. Nu si dzɔ ɖe lɔlɔ̃ wu dzi la, dzɔgbevɔ̃etɔe la, ekpea hafi wòva ɖo afi ma. Kwabna kple exɔlɔ̃ aɖewo koe nɔ afi ma nɔ dze ɖom hafi wòde. Edo gbe na wo eye wòbia Daavi se nam ta le wo gbɔ. Mekpɔ bianya la vɔ. Hafi Kwabena da gbe do ɖe egbɔ ɖa be, Nu kae nèdi be aƒenɔ nye nawɔ na ye? Ɔhimaya yi edzi hebiae be, Aƒenɔ wòe nye davi mahã? Kwabena gaɖo eŋu be, Mebe aƒenɔ nyee. Alo wòe le agbalẽ nam ɖe srɔ̃ɖenya dzi le Kumasi dua mea? Amebubu mele gbɔwò o. Ne minya do awu gbemui kɔmeɣi sia ko la, xexea me zu mia tɔ keŋkeŋkeŋ. Ne nya aɖeke mele asiwò o la, bu le afisia hafi míabu wò. Ŋkpe si ko abna do ɔhim afii ma la na be dɔme vi ŋutɔ. Nya mewu ame dzi gaku na ame o, gake gbemagbe ya la, ewu gbɔgblɔ na ɔhim ma, eye dzi hã gakui. Memliɖa gbe ŋdi aɖe esi David nɔ eƒe nuƒoɖiawo ƒom ƒu hena nyanya la, ese agododo aɖe. Ese ko abna ƒe gbe me dze sii. Kpɔ abe ne ame kpɔ ɖo aƒe la me kura henɔ anyi loo alo no tsi gɔ̃ hã hafi gblɔ be dɔnɔ ye wum o. Davi medi be Koab nane kpɔ ye tame sẽ la o, eya ta eɖe asi le nunyanya la ŋu hege ɖe dzodoƒui enumake. Eɖoe be yeaƒo akatsa aɖe nɛ wòano gbã hafi yeaɖe akplẽ atu agbameta dzi si me abɔbi kple wevi asu la. Tsi la dze fifie sẽ ko wòabnae nye kem ge ɖe David dzi le dzodoƒea. Ale ya hã fɔ ta dzi, ɖo nukomo hebie be, Dɔa koe le wò wum alea? Ke wòabna mekeŋ ɖi o, elabena mese ʋegba o. Ete ɖe David ŋu nyuie eye wòli asi eŋu tso eƒe tame gbɔna ɖe eƒe dzi me. David bie be wòabna, Esia hã gɔme ɖe? Wòabna meɖoa eya hã ŋu nɛ o. Eɖoa hiãmo hezrɔ̃ gbe ma abe yɔkumikpɔŋdɔ ene hedo blu gbe gblɔ nya si ƒe gɔmeɖeɖe nye be ɖe mènya be melɔ̃ ye oa? Aleke nèbe magawɔ hafi yeanya be melɔ̃ ye fifia alo ɖe vie nèganyea? Kwabena ƒe wɔna sia na be Davi ƒe nu ku ale wòdze agbagba te yi megbe. Ne ewɔ esia la, Kwabena hã mimina ɖe eŋu ale Davi kpɔe de dzesi azɔ be Kwabena ɖo ta me vɔ̃ aɖe ɖe ye ŋu. Edze nɛ azɔ bena ɖe wòdi be yeawɔ akpasesẽnu kpli ye. Le gaƒoƒo sia me la, Davin nya be xɔnametɔ aɖeke meli na ye o. Eƒe dzi tsia ɖe ŋu nɛ ale vɔvɔ̃ lée ŋutɔ. Edze agbagba ale wòʋli le Koab na ame si lée sesĩe la si me. Ʋiʋli la nu sẽ ale wo ame eve la wɔ avu ŋutɔ abe ame siwo le avu ho ʋlim hena kplu aɖe xɔxɔ ene la. Togbɔ be enɔ ɣli dom hã la, ʋuƒoƒo, aseyetsotso kple hadzidzi aɖe si nɔ edzi yim le sɔliha aɖe si le aƒea godo me la wɔe be ame aɖeke mete ŋu se eƒe ɣlidodoa o. Edze agbagba ʋli vie le Quabbnasi eye wòɖo ŋku akatsa si le zã me le dua dzi la dzi. Etsɔ ze bliboa kple akatsa si nɔ fiefiem nyuie la ƒu gbe ɖe Quabbna ƒe ŋkume. Togbɔ be ze la me davi hã la, akatsa dzodzoe la kpala mo na kɔ abna abe vidzĩ yeye si do tso dadaa ƒe dɔ me la ene. Eƒe ɣli ɖi bobo be, Mewu o, mewu! Davi ku mi o! Nya si wòdo ɣli gblɔ la gɔmee nye, Meku loo, meku, Davi wum! Le gaƒoƒo sia me la, afɔ koe aka ŋlɔgo na Davi. Edo go le dzodoƒea kple du sesẽ aɖe heɖo ta ɖe sɔliha la gbɔ. Esi wòɖo aƒea ƒe agbo nu ko la, edo go kpovitɔ eve kple ɖetugbi aɖe le afi ma. Ale si wònɔ dua ƒum kple ale si wònɔ gbɔgbɔm la fia kɔtɛ be nane wòanɔ sisim na. Nunyalae wɔ abukɔ vavã. Esi wòdo go wo ko la, eƒe susu gblɔ nɛ be neka nya la ta na wo. Nukutɔe la, ekpɔ be lɔlɔ̃ wu boŋ nye ame si kplɔ kpovitɔawo vɛ Esia wɔe be megate ŋu ka nya la ta na wo o, ke boŋ enɔ anyigba henɔ gbɔgbɔm fuxefuxe abe ale geli si ke du ɖime kple avutsuu aɖe la ene. Konstabel gadze kpo. Kpovitɔawo ƒe nunɔla tee kpɔ be yeaɖe eɖokui afia David se nam kasia Abner mado tramatrama kple li bobobo tso dzodoƒea. Mekpɔ ɖa fɔ. tɔ̃ gɔ̃ hã le xexea hafi lɔlɔ̃nu fia asii be eyae nye ekem kura o. Kpovitɔawo zɔ ɖe edzi eye wode ga alɔ̃ nɛ enumake. Wokpɔ be eƒe mo xɔ abi vevie, ale wobia nu si dzɔ la. David zã mɔnukpɔkpɔ sia ɖe nya sia nya dzi na wo. Eɖe eme hegblɔ kpe ɖe eŋu be, Kwabena le ko abe nɔviŋutsu na ye. Menya hiãvi wònye nam o. Melɔ̃ eƒe nya ale gbegbe gake eƒe ta medo viviti ɖe ŋunye. Kpovitɔawo na Kwabena nya be eda le dukɔa ƒe se kple ɖoɖowo dzi elabena edi be yeadɔ se na ŋgɔ akpasesẽe eye wòtee kpɔ be yeawu Aƒetɔ lɔlɔ̃nu hã. Afisia Kwabena ʋu eƒe ŋku ɖeka vie abe dadiŋkue wòmia gbã ene hekpɔ lɔlɔ̃nu ƒe ŋkume. Vɔvɔ̃ ya ƒo to edzi. elabena ebui be ŋue yekpe, esusui be ŋɔlie yekpɔ le gaƒoƒo ma me. Davi hã, le esia sese me la, do ɣli be, Mibe ŋka! Ezɔ ɖe kɔabna dzi enumake kple adã heɖe tome nɛ to mia kple ɖusi kpa dzi hafi kpovitɔawo lée. Lɔlɔ̃nu hã keŋ ɖe te bui abe akpa si le go dzi le ya nom la ene. Davi ƒe ɖeɖefiawo wɔ mo yaa nɛ. Ebui be eya kple Kwabena ɖee wonye ahiãviwo. Davi kpɔe dze si le afi sia be lɔlɔ̃wu ƒe nu ku ale wòzɔ ɖe egbɔ hekpla asi kɔ nɛ. Kɔnstabel gadze kpo de eme be aƒenɔvi aɖe si ŋkɔe nye Ohima lae nye ame si kɔ to dzi na yewo. Le yewoƒe numekuku geɖewo me la, yewode dzesii bena Kwabena kple etɔ aɖewo nɔa adzo tsom amewo le mɔdodo aɖewo dzi eyata yewoxɔ gbe tso ʋɔnudrɔ̃ƒe gã aɖe gbɔ be ne yewoalii. Kpovitɔawo klã mɔ eye wohee dzoe yi wo nɔƒee. Kpovitɔawo mebu ɖe eme hafi Ɔhima ƒe kaƒomɔ dzi hã o. Eƒo nu sẽe le mɔa dzi hafi bia mɔ le Davi sena kple lɔlɔ̃ wu gbɔ be wohiã ye le dɔ me o. Davi de akpe nɛ ŋutɔ hafi wòdzo ale lɔlɔ̃tɔ. eve siawo tsi afi ma. David sena kpɔ lɔlɔ̃wu ƒe ŋusẽ eye wòkua alɔgbɔnui nɛ. Esia gana be eƒe tugbedzedze la gadze ale lɔlɔ̃wu tsɔ eƒe asiwo de David sena ŋutɔ me eye wodzo yi aƒeme. Esi Ɔhima va ɖo dɔa me teti ko eƒe dɔwɔhati ɖeka na wònya be yewoƒe amegãwo katã yi takpekpe me hele edzɔm. Evɔ̃ ŋutɔ elabena ebui be agɔ aɖe yedze. Esi wòge ɖe wo dome le takpekpea me la, wobiae be wòanɔ anyi. Le eƒe anyinɔnɔ vɔ megbe la, eƒe amegã ɖeka gblɔ nɛ be, Míese ale si nèɖe lɔlɔ̃ fia ame manyamanye aɖe la. Èdo míaƒe ta ɖe dzi le dɔyɔƒewo dome. Nèlé atam si mí ɖɔkitawo kple dɔnɔdzikpɔlawo míeka la me ɖe asi vavã. Nyuiwɔla ƒe ta metsina ba me o, dɔmenyo kple nɔnɔme si nèɖe fia la dzena kafukafu kple dodoɖedzi geɖe. Mele dɔwɔhatinyewo kple dɔyɔƒea teƒe be maƒo tsi abɔta na wò. Míakpe ɖe ŋuwò be nàyi wò hehexɔxɔ dzi le yunivɛsiti, suku kɔkɔ femaxee aɖasrɔ̃ nu deŋgɔwo kple susu be nàte ŋu azu ame kola si Englishao yɔna be plastic surgeon, le wu hehexɔxɔ la vɔ megbe. Nya siawo sese na be avi ge le mo nɛ. Ɔhima-Fa dzi dzɔ vi eye wòdze klo heda akpe na wo. Edo ŋugbe na wo be nu sia nu si yeate ŋu awɔ si ahe dzi dzɔ vɛ na ame aɖe la, yeawɔe le ye ŋutete nu ɖaa si. Tɔgbui Logosu, nunyala aɖe gblɔ kpɔ be, Ame vɔ̃ɖiwo ate ŋu aɖu dzi gbe sia gbe, gake ame nyuiwo la, Dziɖuɖu ɖeka koe hiã wo. David sena kple lɔlɔ̃ wu va ɖe wo nɔewo mlɔeba. Wotsɔ nya ɖe kɔ Abnaya kple adzoglasu siwo wòdɔ ɖe lɔlɔ̃ wu ŋu la, ale wode wo game ƒe blaene kple dɔ sesẽ wɔwɔ. Mègafa avi le zã me nam o. Mègafa avi le zã me nam o. Nanɖe naxɔ gbe le asiwò nam loo. Ɖevinye loo, to go ɖi.